Efesa a ngan panga a hme pakhat. Nannih cu Pathian dawtmi fa nan si caah amah bantuk kha si i zuam u. Cathiang kan relmi Bawipa nih a thar in thluachuah kan pekpiak ko seh. Hika zawn ah thil pahnih kan hmu. Pakhatnak ah cun nannih cu Pathian dawtmi nan si a ti. pakhatnak pahnihnak ah cun pathian bantuk kha si i zuam u a ti pakhatnak kha kan zoh hmasa hna la pakhatnak ah nan nih cu pathian dawtmi fa nan si a ti kan pathian min thangṭhat si ko seh min zeidah na si min zeidah ka si Pathian dawtmi fanu fapa kan si. Pathian nih a kan dawt i cu a kan dawtnak cu zeitindah a langhter kan ti si ahcun Kalvari vailam tahnak cung i a fak bikmi thihnak a temtuarnak in zeitluk in dah a kan dawt kha a ka langhter. I Pathian dawtnak hi tlawmpal te van chim ka duhmi cu Pathian dawtnak cu Pathian a sinak a si. It is his very being, it is his nature, it is his character. A ngeihmi, mah a sinak a ziaza he ai pehtlaimi a si. Cucaah cun Pathian nih a kan dawt kan ti tikah hin Pathian dawtnak hi ai thleng kho lo. Cun zeiruang dah Pathian dawtnak ai thlen khawh lo kan ti si ahcun amah Pathian hi ai thleng kho lomi Pathian a si. Pathian dawtnak cu a ṭhawng tuk zeicahtiah amah Pathian hi a ṭhawngmi si. Pathian dawtnak cu ri a ngei lo. Zeicahtiah amah Pathian hrimhrim hi amah a Pathian sinak ah ri a ngei lomi si. He is limitless. Cucaah cun Pathian nih a kan dawtnak hi zeitik hmanh ah ai thleng kho lo. Zeitik hmanh ah ri a ngei lo. Cucaah cun hin ni ah thazaang la hna si ti ka duhmi cu Pathian nih a kan dawt tikah hin a kan dawtnak hi kanmah kan minung kan sinak ah ai hngat lo i amah Pathian dawtnak cu amah a Pathian sinak ah khan ai hngatmi a si. Cucaah cun dawtnak Pathian a si caah tuni zongah kan dawt i thaizing zongah kan dawt. Kumvui zongah kan dawt la i kumchin zongah kan dawt la. Zeitik hmanh ah ai thleng lo mi a dawtnak in a kan dawt peng la. Caan tampi ah cun um, sualnak hna kan tuah caan ah si ko lo maw? Pathian a ngeih kan chiatter caan ah Pathian duh lo ning in kan nun caan ah caan tampi ah kan lungthin chung a ra tawn mi cu ai kai cu Pathian nih ka dawti bal la lo kai cu ka sual tuk le Pathian dawtnak he kai tlak lo te bantuk sual pahrunnak kha bantuk ruahnak pawl kha kan ngei tawn Maka kha Satan pa sinin a rami si. Zeitik caan hmanh ah Pathian nih an dawt lo um lo i Pathian dawtnak he Pathian dawtnak ah ai tlum lomi a hohmanh kan um lo. Pathian nih a dawt khawh lomi a hohmanh an um lo. Zeitluk in kan sual zongah, zeitluk in kan chanbau zongah Pathian nih a kan dawtmi fanu fapa kan si ti hi nan sinah van chim ka duh. Pahnihnak ah cun Pathian bantuk kha si i zuam u ti. Pathian cu kan si lai lo na tein Pathian bantuk kan si ding kha Bawipa nih kan duh piak. Pathian bantuk si ti sullam cu Pathian cu a thiang a ti cu thiang nih asai a pruk ni cu ve bantuk kan nih zong nun thian hlimnak in kan nun dingmi ka si Pathian cu dawtnak a si ti cu ve bantuk in kan nih zong nih fatin kan nunnak ah kan innpa kan Pathian nih a muisam keng sermi kan minung hoi hna cungah dawtnak kan ngeih ve dingmi kha Bawipa nih duhmi si Pathian cu a lung a sau Pathian cu zaangfahnak a ngei Pathian cu a nun a nemmi si cuve bantuk kan nih zong kan minung hawi hna cungah lungsau ding lungnem ding zaangfahnak thatnak kan ngeih ve dingmi kha Bible nih a kan farhmi a kan fialmi si cuti sia cun thil pahnih te he tu chun ni ha thla van cam hna usih kan nunpi khawh nak hnga dingah thlarau thianghlim kan hal nala pathian dawtmi fa kan si ti he a thar in nihin nia kan nunnak ah um cham hram ko se law pathian bantuk si he bible nia ka du piak me si ti ngal bu in ni fatin te kan nunnak ah a thar in ka hla hram na o se sile thla kan cham nala hallelujah boipa kan pathian na min thang ta se ko se Bawipa na cungah kan lawm na ka pa zeitluk in kan sual kan palh lio caan zongah a kan daw i zeitik hmanh a kan kal tak lo tu kan Pathian nangmah na si Bawipa na dawtnak hi kana tlak maw kana tlak lo ti hi ta fung um se law aho hmanh Bawipa na dawtnak he ai tlak mi kan um hnga lo e na dawtnak he hin ka pa aho hmanh a na dawtnak chungah aho hmanh Bawipa kan um kho hnga lo sihmanhsehlaw Bawipa na kan dawtnak a ruang cu nangmah hi dawtnak pathian na si ruangah a si ai thleng lomi a ṭhawngmi zumhawktlak a simi na dawtnak in na kan dawt i Bawipa cu cu nifatin te kan nunnak ah na langhter peng ko Bawipa thlum khun in ṭha khun in dawh khun na langhternak cu Kalver vailam tahnak cungah a si. Sihmanhsehlaw nifatin te kan nunnak hrimhrim zongah hin zeitluk in dah na kan dawt ti cu Bawipa a lang peng ko. Hihi Bawipa fiang tein kan hmuh khawh nakhnga kan thlarau mit Bawipa run auter ko ti na sinah thla kan cam. Bawipa nih ni caan ah sualnak lei kar kan hlan ruangah caan tampi ahcun a ka daw ti lo a ka kaltak cang timi sual purunnak kan ngei ruahnak ṭhalo kan ngei. Bawipa kan ngaithiam hi vialte seten pa sin rami si zeitik caan hmanh na kan dawt lo caan um lo i zei bantuk kan tuahmi sualnak hmanh na dawtnak hi a thleng kho lo hi Bawipa kan fianter ko law na kan dawtnak ah hin kan ruahchannak kan kan chia i kan thazaang kan chia i kan lomhnak kan nunnak kan chia khawhnak ha na sinah thla kan cam Bawipa kan ni cu nangmah fa kan si bantukin a kan dawtu kan pa kan pathian nangmah bantuk in kan nun dingmi zong hin a kan duhpiak mi si nangmah na thian bantuk in kan thianter nangmah dawtnak pathian si bantuk in mi cungah dawtnak kan ngeihter ve a lung a sau mi zaangfahnak a ngei mi pathian velngeihnak a ngei mi pathian a si bantuk in kan minung hawi hna cungah zaangfahnak velngeihnak lungsaunak ka pa kan pe ve ko tiah na sin ah thla kan cam tu zan i na biathiang ai hrawm mi na sin thla cam mi na fanu na fapa an di lak cungah na na thlachuahnak a thar tlung hram ko se na bia cu a nung i a ṭhawng mi se zeitik hmanh ah a lawm a kir bal lo na ti bantuk in kan nunnak a thar mun ma la se law na dawt na zaangfahnak thuk chin kau chin kan theiter ko se tiah na fa Jesuh min thla kan cam Pathian amen